a khensa ku va mi pfulele chanel ya matimba emanoni malokixi channel kombela mi subscribe ku chanel yi kota ku kula ku fana na ti-channel letin'wana um ku na mhaka yin'wani hi leyi xana vanhu vo pfuriwa va kona na xana loko hi ku luya va ri a nga lovangi i lo pfuriwa swi kona na. Khale ka matiko a swi tele ngopfu masiku lamawani swa kha swa hungutana ha katsongotsongo hikuva vanhu va le ku hundzukeni va famba hi ndlela leyinene va kota ku amukela swiyimo swa vona swa vutomi ku la va nga kona Xikwembu hi leswi xi nga va nyikisa xiswona kumbe la va nga kona hi laha Mikwembu yi nga va nyikisa xiswona. i ta kuma loko va ku manimani i lovile ivi mi kuma ku swi duma kwala mugangeni or kwala tikweni va ku hayi loyiwani a nga lo lova loyi loyi i lo pfuriwa i pfuriwe hi swimanimani wa ka vona mi kuma ku swimanimani wa ka vona mi kuma ku i n'anga yo karhi yo tshungula mavabyi kumbe i munhu wo karhi wo khongelela vanhu va ku hayi i n'wi tekile ku a ta kota ku n'wi tirhisa. hi swi swa yena leswi a nga na swona ku a ta kota ku kuma ku kuma ti-customer to tala kumbe a ta kota ku hlahluva vanhu vo tala ivi van'wanyani va ku hayi va ri i pfuriwile hi n'wi vone hala joni hala soweto or hala vo thembisa a ni mi kuma ku masiku laman'wana laha ka social media mi twa munhu a ku hayi mina loko no fika a thavhenini kumbe ka bottle store yo karhi ku ndhawu yo karhi munhu a fika a ni xavela byalwa. ivi ni swi vona ku loyiwani nga ku i lovile kumbe hayi ni swi twile ku loyi va yi lovile a mi nge ni ti nwela byalwa xi xi kulukumba ni ti nwela byalwa bya mahala hambi wo ni xavela byalwa bya five thousand a ni na problem un'wanyana a ku hayi ku na sesi wun'wani ni nga n'wi vona hala joni ni tiva ku hala kaya va ri yi lovile mi nge a ta ti khela miroho na yena mina a swi le ka mina nandza wu na mina hambi o biha emirini a swi na mhaka. vanhu lava va va teka va va tirhisa tindhawu to hambanahambana loko mi languta mi kuma ku khale ka matiko a va va teka va ya rima emasin'wini ya vanhu vo karhi khale ka matiko a va va teka mi kuma ku va ya va ya rima masimu kumbe va risa tihomu van'wanyana a va va teka mi twa va ku ha va ri i tirhela a Cape Town i le ku tirheni Cape Town kumbe i tirhela Durban kumbe i tirhela kwihi kwihi. Manimani a ku a ni voni munhu un'wana u fana na swimanimani loyi a nga lova ende vanhu lava loko va pfuriwa swo fana na mina mi kuma ku i munhu wo karhi u huma kwihi u huma ka Bungeni na n'wi tiva munhu luya loko a swi vona ku luya hi huma tiko rin'we i ta tumbela ku ni nga n'wi voni vanhu lava va va endlela swona swi sweswiya ku hayi. loko a vona vanhu lava a va tivaka a tsutsuma a tumbela hi ku hi va ta boxa xihundla va ku hayi a nga lova nga phela munhu wa ka swimanimani hi tshame hi kha hi hlangana na yena kwihi kwihi ivi van'wanyana va ku hayi loko va n'wi vona i ta endla yini i ta suka a tsutsuma mi nge he n'wi voni na siku na rin'we loko ku ri ke ni i le Soweto i ta make sure ku wa shift-a Soweto a ya ya tshama kwihi a ya ya tshama ku vo Thembisa loko ku ri ke ni mi n'wi vone Thembisa i ta ya kwihi i ta ya kwihi. a hi nge a ya vo vo Vereeniging le hansi le kumbe a ya tshama kona a ya vo a ya vo Katlehong mara mi kuma a kha a tirhela kwihi a Joni ivi mi kuma ku i tirha khampani leyi mi kuma ku khampani leyi n'wana na ti-branch ti kulu la South Africa i ta make up lani ku a cinca na branch a ya tirhela kwihi kun'wanyana i vanhu lava va nga ta va va endle swona ku a nga voniwi hi mani na mani ivi van'wanyana va ku i ta twa va ku vanhu lavaya loko va pfuriwile loko a vuya kaya namadyambu hi wavuntlhanu i va a ri ndzhaka rivala i va a kha a vona swilo hinkwaswo i vona na nkosi a vona swilo hinkwaswo loko va ze va n'wi seletela va n'wi nghenisa hansi ka misava vanhu lava va nga n'wi pfula mi va nyike chance ku va n'wi endla sweswi va n'wi endlaka swona van'wani va ta ku byela ku va ri ha i sesi wa ririmi hi van'wani va ku hayi laha nga kona i tsemiwa na misisi ku endliwa mihlalahlala leyi hinkwayo. vona hi vo va swi tivaka mina a ni swi tivi ku swi endlisiwa ku yini i swi swi swa va lava va pfulaka vanhu ivi van'wani va ta ku byela ku vanhu lava vo pfuriwa the most va vona i kuma ku hi lava va va va va a va lava ku hluvukisa muti wa ka vona ku muti wu kota ku va kahle kumbe u kuma ku munhu yaloye a lava ku ta ku vatswari va yena va hanya kahle ivi vanhu lava vo pfuriwa va n'wi teka a ya a ya tirhela vona. van'wanyana va ta ku a hi tshama hi kha hi hlangana na yena wa vutlhari un'wana na un'wana wa vuya hi n'wi vona a nghena mutini wa ka swimanimani ende mi kuma ku muti wa ka swimanimani laha tikweni wu dume hikuva endla swilo swo huma endleleni swa miharihari swa navusiku un'wanyana a ku a ni hlangane na yena a kha a xava grocery edorobeni ro karhi kumbe ni hlangane na yena swi teletele swilo swa vanhu lava mara vona va kona lavo pfuriwa mi ta hlavelela kwala mi nga ta hlavelela kona mi ta lunghisa kwale mi nga ta lunghisa kona danko.